Il-lejla t-tajba, il-wara nofsinhar it-tajjeb jew forsi l-għodwa t-tajba. Jiena Lien Ellul u llum mhux qiegħda hawnhekk waħdi. Illum għandi dan il-ktieb illi ħareġ issa ftit tax-xhur ilu qiegħed hawnhekk. B'din il-qoxra inġenjuża u meraviljuża li ħoloq Pierre Portelli, il-qoxra li jiena nsejħilha qiegħda tgħannaq il-ktieb. U eħe, dan il-ktieb fih ħafna sorpriżi jkolli ngħid, huwa rumanz li huwa mmirat primarjament għaż-żgħażagħ iżda mhux biss. Naħseb illi hija storja li min qra s'issa qalli li appellat għalih jew missitu b'xi mod jew ieħor kulħadd bil-mod tiegħu. U jekk niftħu l-ktieb nieħdu l-ewwel sorpriża dan l-aħmar jgħajjat bit-titlu partikolari kif iddisinjah Pierre U dik il-punt u virgola li matul ir-rumanz tieħu tifsira partikolari. Jiena xtaqt naqralkom biċċa minn dan ir-rumanz illum u l-parti li se naqralkom tmur xi ħaġek. Il-ġranet jgħaddu l-aktar fis-sajf Meta ma tkunx tridhom jgħaddu, jgħaddu. Xi tkun li tħoss li ċerti ġranet jgħaġġlu u oħrajn qishom ma jgħaddu b'xejn? Jiem ta' millisekondi jew jiem ta' sekli snin? Nina ilha mqabbda ma' dil-imħadda mis-sebgħa u għaxra. Kważi dejjem arloġġ tqum. Xi ħin bejn is-sebgħa u għaxra

Tibda tagħmel ħsejjes tal-mewġ u l-baħar imqalleb u tinbaħ, speċi ta'. Din temi wkoll hekk, Wuff baw wuff waw waw bow wuff! It-tmienja u kwart ta' filgħodu issa, u għadha tinbaħ u tgħum u ddur, bil-qalziet ta' taħt ir-roża, dak li ħasslitilha Dolor u reġgħet ħammġitu f'kemm qaltilha, Ħa sabiħa, nadif issa! Tammy, tifla żgħira, ta, anke jekk ma tafx, baby. Aqtagħha naqastra! Baby shark, ieqaf istra, ieqaf! Duddududu, qisek bela xbin! Baby shark, bela, bela, bela! Baby shark, mur hi, mur! U tbossilha b'ħalqa. Xi ħaġa li żgur tgħallmitha mill-iskola. Nina tinżel tgħaġġel biex tagħmlilha l-ħobż, nassumu li Sam ilu li ħareġ u nassumu wkoll li Nina u Tammy xorta se jaslu l-iskola tard. Il-ħobż stanga. Tgaraħ lil xi ħadd tferih, din nassumuha wkoll. U s-sikkina qed ikollha tiġġieled magħha. Imbasta misen. Tisserra l-ħobż b'kemm għandha saħħa u m'għandhiex, tqatta' l-ħobż roti roti u tidlek il-butir. Idlek Nina, idlek la ġiet hekk. Is-sikkina taqbadha mill-manku bil-galbu, l-butir idub f'kemm ilna ngħidu għax ġa s-sajf qed jagħmel tiegħu. Nina ċċaflas. Addio li taqbad is-sikkina kif suppost, kif suppost! Xohrat xorta taħarbilha u taqta' ħażin u xorta taqta' s-subgħa tan-nofs fil-fond. Nina, Nina tal-Milied! Il-mama tagħmliliex la għaqiet u lanqas ħobżiet. Ara, bdejnieha bit-tajjeb il-ġurnata, hi! Inti ġieli kellek ġurnata ħażina, ġurnata fejn jiġi kollox ħażin, Anke ma s-sette ma tingħati, imma qisu ġurnata bħal din ma tispiċċa qatt u anzi tispiċċa ssir ġimgħa u tiġi xahar u qisu jkollok sena jew anzi snin ħżiena mhux ġurnata waħda biss, xebgħa ġranet ħżiena estra ħħaqq. Temi lanqas wara xebgħijat ma tinżel, basta tqum kmieni u tibda ddejjaqha qabel biss tkun għadha ntebħet li stenbħet. Tgħajjat u tidlek u tgħajjat u kif leħenha jgħajjat jibda jżarżar, Tammy tixref f'xifer it-taraġ b'wiċċha skarnat. U magħha jħabbat il-bieb u minflok tmur tiftaħ, Tammy, kif tagħmel dejjem, did-darba tieqaf fit-taraġ tibki kif tara d-demm. Dolor tħabbat mal-bieb u terġa' titbiegħed u wara ftit tiġi lura b'nifisha maqtugħ, Mort inġib iċ-ċavetta, ma smajt! U għani għafawnek. Għani għafawnek. Din il-parti tlaqqa fl-imkien tlet karattri importanti ħafna f'dan il-romanz. Tlaqqa fl-imkien l-Nina, il-protagonista, l-Temi, oħt Nina, iżar minna sew, u l-Dolor li senħallija Ftit ta' sigriet, ħa ngħid hekk, għalikom sa ma tibdew taqraw dan ir-rumanz, għaliex aktarx hija l-iktar karattru għal qalbi u nixtieqkom illi hekk tgawduha, tgħixu magħha l-mumenti f'dan ir-rumanz kif għamilt jiena wkoll wara kollox. Insellmilkom u grazzi ħafna talli bqajtu tisimgħu.